Ħajja waħda qalb in-nies.
Fiċ-Ċirkewwa minn barra servizzi għal Għawdex ta' kuljum sajfu xitwa numru ta' bwaddasa kemm Maltin u ħafna barranin jiġu biex igawdu, jammiraw u jipprattikaw il-passjoni tagħhom. Ma' dawn ukoll hemm nukleu żgħir ta' nies li qegħdin jaħdmu biex jipproteġu dan is-sit ta' wirt naturali.
Martina, iċ-Ċirkewwa hawn erba' dives popolari ħafna. X'tgħidli dwarhom? Hekk hu, infatti ċ-Ċirkewwa hija waħda mill-iktar dive sites popolari f'Malta, u kienet anke klassifikata bħala the 66th best dive globalment, ġifieri hija dive site ta' prestiġju kbir. Għandna tliet entry points, għandna waħda hawnhekk li tinsab warajna u tnejn iktar outside of the parking area. Għandhom aċċessibilità differenti, ġifieri jolqtu jagħtu aċċessibilità lil nies diversi u nfatti għandna area li hija baxxa li tibda b'taraġ żgħir u dak li jkun jista' jikkittja f'Susie's Pool aħna nsibuha. Għandna l-erja li fiha t-taraġ ukoll tinżel f'erja naqra iktar shallow u hawnhekk għandna entry point fejn wieħed irid jaqbeż għal ġo l-ilma, ġifieri l-kitting irid isir kollu fuq l-art.
Yes, minn hawn ftit ħin ieħor ħa nkun hekk jien ukoll. Ħammur nilbes dal-patafjum ta' ħwejjeġ u ger imma worth it. Vera tkun worth it l-esperjenza. Jasal Jason Fabri, d-diving buddy tiegħi, li bħal numru ta' għaddasa Maltin Huwa ferm kuxjenzjuż għall-ħajja ta' taħt il-baħar.
Jason. Għajdi sabiħa. Ġibtilna xramijak. Isma, Ma tgħajjix taħsel u tilbes u tnixxef. Ma hawnx mara tad-dar taħsel ħwejjeġ daqs kemm taħsel int, żgur. Vera?
Luckily għandi staff veru tajjeb u meta mmur l-iskola
Oj, mamma, Jason, irġajna jazla. Oj.
Minkejja li li jieħu n-nies jozzu u xogħlu Jason dejjem ħadem fl-interess li l-abitat tal-baħar ikun salvagwardjat u ħajjar nies bħali l-ewwel waħda ninnamra ma' dan l-isports li fetaħli dinja oħra.
Bħala Dibes, Għandna żewġ racks hawnhekk, għandna l-P twenty nine u r-rożi, li ġew scuttled, ġifieri ġew imniżżlin taħt l-ilma speċifikament għat-turiżmu. Apparti minn hekk, l-abitati u l-ġeomorfoloġija tal-baħar ta' taħt l-ilma qiegħda speċifikament biex issostni l-abitati u speċi diversi. Allura toħloq dives diversi f'area ċkejkna li diver jista' jagħmel f'ġurnata kważi kważi jew fuq jumejn.

u hija infatti waħda mill-ispeċi li nimmonitorjaw biex inkunu nafu l-health status tal-abitati tagħna. Ix-Sugarloaf edha madwar 20 metru fond u l-Madonna Statue hija wkoll fl-istess fond. U dik kienet impoġġija wkoll speċifikament hemmhekk biex isservi bħala divers attractions u anki tagħti ċertu protezzjoni lid-divers li frekwentaw is-sit. Apparti minn hekk għandna dik li ngħidula Adrian Zrif li huwa serje ta' blat fil-font at different depths li wkoll huma eh, miksin b'din is-seagrass Posidonia oceanica. Infatti minn studji li saru fil-passat juri li dan is-seagrass li huwa importanti ħafna u nispjega għalfejn dalwaqt Huwa wieħed mill-iktar abitati in the best possible form madwar il-gżejjer Maltin. Dan is-seagrass huwa importanti ħafna għal tliet raġunijiet. Apparti li jsostni il-baħar bl-ossiġnu, dak l-ossiġnu jiġi fuq l-art u ovvjament ikun qed isostni kwalità ta' arja aħjar. Infatti jagħti madwar 70 fil-mija tal-ossiġnu li nsibu fid-dinja. Apparti minn hekk, minħabba li huwa ħaxix li jikber twil u b'mod dens ħafna, jagħti protezzjoni lil speċi żgħar u anki lil bajd u żżar ta' speċi bħall-ħut pereżempju u anki jservi bħala nursing ground. ġifieri ħut u annimali li jieklu l-ħxejjex isibu ikel diversi f'dan l-abitat. Ġifieri u hija speċi illi l-purpose tagħha huwa multifold u ssostni eh, l-ekosistema sħiħa bażikament. Mela, Nature Trust huma l-managers on the ground hawnhekk. Il-proġett beda tliet snin ilu meta l-Malta Tourism Authority approachjat lil Nature Trust li tixtieq ikollha l-ewwel marine park f'Malta. Importanti nsemmu li Malta għandna marine protected areas għandna erbatax-il waħda. Id-differenza hi li bħala marine park ħa jkun l-ewwel wieħed fejn għandek it-turiżmu u l-protezzjoni tal-abitati jaħdmu flimkien. Bħala proġett huwa il-brainchild tal-Malta Tourism Authority u huwa wkoll iffinanzjat mill-MTA. In 2019 meta l-ewwel beda il-proġett kellna sena ta' studji u riċerka. So konna qegħdin naraw xogħol sar qabel, xi studji saru qabel ukoll u nagħmlu anke l-istudji tagħna taħt l-ilma, ġifieri nagħmlu surveys tal-abitati, naraw f'liema stat qegħdin biex ikollna l-baseline data. Minn hemmhekk imbagħad aħna nistgħu nikkomparaw in two years time malli jidħol fis-seħħ il-management plan xi żvilupp sar f'dawn l-abitati jew jekk kienx hemm forsi xi regress u għandna bżonn nirrevedu l-azzjonijiet tal-management plan. Ma' kull rek li tinżel f'Malta, toħroġ notice to mariners min-naħa ta' Transport Malta. Dak ifisser illi ċertu attività bħal sajd bi xbieki kbar, speeding ta' dgħajjes jiġi kollu kkontrollat biex tkun issalvagwardjata is-safety tad-divers u anke tal-abitati ta' fejn tniżżlet ir-wreck. Meta jsir fis-seħħ il-management plan dawn l-azzjonijiet ħa jkunu naqra iktar speċifiċi, ġifieri jkun hemm ċertu limitazzjonijiet fuq id-dgħajjes kemm jistgħu jersqu viċin u jsir iktar infurzar fuqhom. Anki affarijiet ta' sajd, pereżempju, fil-management plan qegħdin naraw li nikkreaw żoni differenti biex l-użu tas-sit ma jkunx kunflitt bejdi differenti. bejn the different um, activities li jkunu qegħdin isiru. Ġifieri hawnhekk um, bħalissa l-conservation zone tikkaverja iż-żewġ reks li għandna on site. Ġifieri dajes ma jistawx jersqu viċin tal ta' 100 metru minnhom u anka jridu jżommu safe speed.

Isma' għal divers, kif tibqa' ssib l-entużjażmu li tinżel kull darba hawnhekk u tibqa' togħxa bli tara? Ħa ngħidlek, jien għalija hawnhekk niġi qisu l-mediċina. Ikolli ġurnata ħażina, naqbad, irkidt, niġi hawn, nagħmel setgħa klma u jgħaddi kollox. Jiġifieri hija kura għalija iktar minn anything else. Imma hawnhekk, u mhux hawnhekk biss, kwalunkwe post, tista' tagħmel sitt dives u ma tarax l-istess ħaġa. Pereżempju, tmur issa ħdejn l-arkata tara Inna fil-Lids, tinżel kwarta wara u ma tara 'l ħadd. Kif tikkontribwixxi Patrick inti flimkien man-nies li jaħdmu favur ovvjament l-ambjent u li jġibu kuxjenza għal dak li hawn hawnhekk? Mela kull darba li jgħidu li se jkun clean-up jekk jirnexxili Noħodha off mix-xogħol, immuru nnaddaf u ntella' l-imbarazz kollu li jħalli l-poplu minn qiegħ il-baħar. U meta jkun irid jagħmel xi servizz biex naraw il-Posedonja fi x'inhi jew kif inhu l-ambjent hemm isfel, nagħtih il-ħin. Brian, kulħadd ifaħħrek hawn, eh? Ħafna.
Inti lek hawn tmien snin, tintaqa' mad-divers kollha li jiġu hawn għax ovvjament kulħadd ikollu bżonn il-bżonnijiet. Ekku.
X'kummenti jħallu l-iżjed il-barranin, ejja ngħidu hekk, dwar dan id-diving site? Ifhimni, kull min jiġi fl-aħħar dejjem joħroġ sodisfatt għax dejjem inħalluh nindafa, dejjem nagħmlu name tajjeb għall-MTA wkoll għax jiena wieħed mill-ħaddiema tagħhom. U xi jgħidu dwar id-diving site? Id-diving site jieħdu pjaċir ħafna. Jela u naqra ħutu wkoll. Jela u r-Rex ukoll. Ir-Rex naħseb highlight hu għall-barranin. Ħafna, ħafna jieħdu pjaċir. Għandhom ir-Rożi, għandhom il-P29 ukoll. U xi jitilgħu għandhom kollox magħhom. Għandhom il-parking, għandhom il-Jason tal-ikel u għandhom fejn jużaw ix-showers u t-toilets kuljum. Proset u għandhom lilek tilqagħhom bi tbissima. Dik dejjem.
Ngħidulhom good morning ta' filgħodu. protected area, bil-fors ħat inkoraġġixxi iktar nies lej dan is-sit. Ġifieri il-post ħajra u hemm ħafna iktar ħut and it's only as good as its protection. U mhux biss id-diving jibbenefitja minn da kollu għax inti once li inti il-biomass tal-ħut jiżdied barra il-perimeter tal-conservation area il-ħut m'għandux lajn eh, joħroġ ġifieri Anke s-sajjieda jieħdu pjaċir ħafna bil-marine protected areas għax joqogħdu barra u once li l-ħut jiżdied, once li inti ż-żgħir tħallih jikber u tħallih iferrex, u mbagħad kulħadd ikolli.
Fost din il-komunità ta' nies ġenwini li jridu l-aħjar għall-ambjent, illum qawwejt qalbi. U ftit jiem wara bħal donnu n-natura wrietni l-frott ta' dak li tkellimna dwaru, għaliex waqt dawra fuq il-baħar mal-familja tiegħi, hekk kif dorna l-ponta taċ-Ċirkewwa, nilmħu xena ta' dniefel li emozzjonatna bl-aktar mod profond.

Bioderma, Coca-Cola